Croes yn ôl i chi, croes i'r gegin ar lle mae Lisa Warren Teg wedi rhoi bob o blat i ni cyn dechrau heddi. Fel bod ni'n gallu rhoi o... Mae'r yn ffantastig. Lisa, ti'n bod, mae'n dywydd, wel mae tywydd wedi troi nawr yn diwedd, mae wedi bod mor fwyn yn ddiweddar. Ni isio bach o gysur nawr, felly cyrri bach neis. Yn gwmws, a er bod hi falle ddim yn oer iawn, mae'n bwrw glaw, mae'n arllwys glaw, felly mae isio, bendant isio cysur. Yym, felly fi'n neud cyrri bach, gall e fod mor mor dwym ne mor mor mild a chi moyn. Yym, mae dibynnu fel 'ych chi'n licio'ch cyrris. Ond yr yr Merg Mucali, no, Makani, nawr pidwch, os rhowch chi mas fanna chi'n gwbo shwt i weud e'n iawn, yym, fi'n ymddiheuro, ond yr butter chicken. O, neis. Yym, o o'r o'r pumdege o Delhi. Ie. ble oedd yr yym rhena oedd a'r a'r a'r siope yn defnyddio i i tiga nhw yn ôl pob tebyg yy oedd dros ben o'r diwrnod cyn 'ny i ddod i fe mewn yym mewn sos gyda menyn a sbeisys a tomato er mwyn cuddio'r ffaith falle bod e 'di sychu dros nos. O reit. Felly mae e mae e fod yn fel grefi lot o grefi. Ma' bach o ma' ma' hwnna'n ma'r cic yn yn t'mod tyfu arnot ti. So fan hyn nawr fel chi 'llu gweld ma' eitha braster mewn fyn 'na fi 'di dodi tua tua cant gram Yym, o fenyn, achos yr butter chicken, dyna, dyna pwrpas y peth. Sdim olew fan'na. A fi wedi torri'r winwns yn ffein a wedi dechre ffrio nhw. Fan hyn, ma' gyda fi yr cyw iâr, a miwn yn y cyw iâr, nawr te, ma' 'da fi bach o testyn yn lan fan hyn nawr. Halen a phupur. Mm. Yy, powdwr garlleg, achos ma' fe'n rhwyddach i ga'l e o amgylch y cig i gyd, a tra bo' fi'n siarad, 'na i ddodi hwnna miwn i ddechre ffrio. Fe fydd yr yr winwns yn lliwio gormod. So ti 'di marinate o'r rein- yy y ffoulée nawr... Ydw. ...yn y species 'ma ti newydd sôn amdanyn nhw? Ydw, ydw. Neith hanner awr y tro os o- dyw e ddim ch'mod ma' ma'r blas yn myn' i fod yn y cyrri beth bynnag felly dyw e ddim yn... Oce. ...chi ddim yn gorffod neud e ond fi 'di dodi rhan yn y pupur, y powdwr garlleg, bach o paprika, bach o Yym cinnamon. Sy ni'n tueddol o o feddwl am rwbeth m- melys fel fyddai'n neud nes mlan. A bach o cumin a bach o garam masala neu powdwr cyrri, t'wod pa blend 'ych chi yn cadw gartre ac yn defnyddio gartre. Nawr na'i droi hwn lawr tipyn bach fel bo' ni llai o sŵn 'ma. Yym felly ma' 'na dipyn o gynhwysion on' os nag 'yn nw gyda chi, ti lico fe? Mmm! O! A a a at hwnna fi 'di ychwanegu sudd un lemwn. Nawr m- ma' 'na bach o acidity, ti'n gallu blasu'r bach o lemon bach yn siarp? mewn yno fe. Hmm. Yy a ma' hwnna yn yn mynd mas â braseiddiau naturiol y species hefyd. Yy felly os nag yw rhain gyda chi, ma' pawb â hanner a phypïau fel arfer, gallwch chi ddefnyddio gallheg iawn, allwch chi ddefnyddio jyst yr garam masala ne'r pwdwr cyrri ne'r yy tikka, te te te rhoi blend sy gyda chi. Pidwch â becso gormod bo' rhaid chi ga'l rain i gyd. Reit. Ma' fe yn twymlo mwya ti'n bita. Odi mae e.
Yndi. Dwi dwi 'di Di'r pris ddim di cicio mlan o. Fi ddim yn hwnna. Dwi di gael y gic, do. Reit, dyna fe. Dyle hwnna i fod tipyn bach yn fwy tawel nawr. So fi di dodi tin o domatos mewn a mae eisiau bach o stoc, felly beth dw i'n dueddol o wneud yw ychwanegu bach o ddŵr i'r tin er mwyn cael yr tomatos na i gyd o ymylon y tin. Dim yn gwastraffu dim. A wedyn wrth gwrs mae fe'n lan ar gyfer mynd i'r Bin recyclo, beth bynnag. O't ti 'di iwso tomatos cyfan neu tomatos wedi, wedi malu? Wedi malu, wedi malu. Nawr, os 'ych chi'n defnyddio tomatos tun trud, fel arfer ma' nhw'n cael eu pigo ar eu gore, ma' nhw'n felys, ma' nhw'n hyfryd, ond tip bach i chi, os 'ych chi'n defnyddio rhai fwy rhad, a dwi yn o'r archfarchnad, bach o siwgr brown, ma' hwnna yn cael gwared yr blas falle sy tipyn bach fwy chwerw yn y tomatos. Timod weithiau yn yr haf ti'n cael tomato, ti'n meddwl, och, ma' hwn mor felys. Pryd arall, allan o dymor, mae'n gallu bod bach yn chwerw ar y tafod. Achos mae e'n ffrwyth. Sai'n dwbod t'mod t'mod t'mod dyna'r peth 'de. A ma' siwgr sy'n cael ei bigo yn yr haul wrth gwrs ma' 'na siwgr ynddo fe. Hmm. So mae'n cael ei bigo bo- unryw amser o'r dydd falle bod e ddim ar ei ore'. Felly miwn at hwnna wedyn, bach o past tomato i ychwanegu at y blas tomato. Fi'n myn' i ddod i tua Modfedd, tua dau sentimetr o sinsir wedi malu fel hyn. O, na ni, ni hwnna'r tro i ni am, am nawr. Bach o'r sinsir sy'n dda i ni, wrth gwrs, amser un o'r flwyddyn gyda arnwyde ac yn y blaen. A wedyn bydd di defnyddio dau darn uh, ewyn o arlleg fan hyn, jyst ni dorri nhw lan. Llwch chi ddodi nhw trwy'r grater os chi moyn, os oes gyda chi uh, torrwr iawn ar eu cyfer nhw. Mewn ar garlleg, mewn fyna, a jyst mater wedyn o'i adel e tan bod popeth wedi cyfuno a'r baseiddion e wedi cymysgu. Yym. Os wyt ti'n meddwl pam bod Alun mor dawel, mae fe 'di... oedd fe bron iawn, wedi cwpla ei gyrru. Mae hwn yn swnio'n grêt, bita tra bod Lisa yn siarad. Ffantastig. So dyma un sydd wedi cael ei wneud, fi 'di... Pa mor hir, pan ti'n gweud gadael hwnna i gwc- f- so pa mor hir yn ddelfrydol 'set ti'n gadael hwnna i cwcio de? Bydden i'n awgrymu tua, dim dim mwy na tua ugain munud, os 'y chi 'di torri'r cewriau ar yn weddol mân. Reit. A fi'n tueddol o dorri nhw fel ma' nhw maint i chi'n gallu bwyta. Sneb moyn defnyddio cillad a fforc falle os odd bowlen o gyrri gyda chi. O'n i'n gweld.
Ia, o'n i fan 'yn. Ail fita fo, ail cynhesu diwrnod wedyn? Twymwch e, cociniwch e, oerwch e lawr mor goe a gellwch chi. A trwy neud 'na, 'da ni'n dod i fe ar hambwrdd fflat, chi fod i oeri fe o fewn 90 munud. A wedyn straight i'r i'r oergell. Fan hyn fi 'di ychwanegu'r garam masala a jyst i orffen off fi myn' i ddod i bach o almone ok? O'n i'm yn gweutho ti falle oddach chdi'n keen ar yr almone. O wel ma' hwnna 'di roi fi off.
Ti 'di bita fe nawr! Mewn yw 'wnna. Yy a ma' hwnna yn ei yn neud e yy yn yn foethus hyfryd. O. Ma' hwnna yn grêt wedyn gyda bar o fflat ne' reis. 'Na fe, a ma' fe 'di bita fe gyd. Ydi. O reit.
Yy. Diolch, ti'n mynd i wneud rhywbeth melys i mis 'ma? Yy, byswn i'n hoffi ryseitiau Lisa na mae modd i chi ddod o hyd i nhw ar cegin S4 ac mae sawl ryseit yna gen nifer o'n cygyddion ni yy ar sut i baratoi y ryseitiau hefyd yy mae 'na bob math o ddulliau ar gael i chi. A fyddwn yn handi iawn cyn y Nadolig hefyd weden i, ond cofiwch wrth gwrs, mae 'na groeso i chi gysylltu gyda ni i er mwyn canu manylion hefyd, mae'r manylion ar y sgrin i chi nawr.